Helo bawb, um, mae'n bleser gen i eich croesawu chi gyd heno i sgwrs diweddariad prosiect ar gyfer o'r mynydd i'r môr. Um, y peth cyntaf i ddeud wrthych chi gyd ydy, Dydych chi ddim ar fideo, felly peidiwch â panicio. Um, dyn ni ddim yn gallu gweld be ydych chi'n neud, ond i'r panelwyr, byddwn ni yn gallu gweld chi. Uh, fe enw i ydy Gwenno Edwards, a heno bydda i yn cadeirio'r cyfarfod. A mi na i gyflwyno chi i'r siaradwyr mewn munud, ond jyst cyn i ni gychwyn, mae gen i gwpl o bethau i redeg trwodd. Dwi'n gwybod nes i ddeud dydych chi ddim ar camera nag ar y llais, ond dydy hynna ddim yn golygu uh, bod ni ddim eisiau clywed dim byd gennych chi. Um, ar wylod eich sgrin, dyle bod bocs Q&A a chat, a dyn ni yn bendant eisiau clywed gennych chi yn ystod y sgwrs yma heno. A dwi jyst am roed moment i chi drio ffeindio'r box chat 'na a jyst deud helo wrthyn ni uh, jyst so ni'n gallu gweld bod yn gweithio. Uh, croeso i chi dreio hwnna allan. Yr ail beth i nodi ydy mae'r sesiwn yma yn cael ei recordio heno. Uh, y pwrpas ydy fel bod ni'n gallu rhannu'r sgwrs efo pobl sy'n methu mynychu a rhoi o ar y wefan felly. Um, a dyn ni yn gofyn, os ydych chi'n gofyn cwestiwn yn y chat neu yn y Q&A, i beidio defnyddio manylion personol neu enwau pobl eraill, achos byddwn ni'n methu darllen allan y cwestiwn os oes manylion personol. Um, y peth arall i nodi ydy byddwn ni'n rhedeg ambell poll yn ystod y, y sesiwn

a byswn ni wrth yn bodd os ydych chi'n os ydych ni'n gallu ffeindio allan faint ydych chi'n gwybod am o'r mynydd i'r môr y gallwch chi bydd eich atebion chi yn anhysbys a byddwn ni ddim yn gwybod pwy sydd wedi pleidleisio popeth. So na ni jyst rhoi rhai, man, rhai munudau ychwanegol i chi ateb hwnna. Um, dwi'n meddwl dyna'r cwbl gen i um, o ran cyn cychwyn, fy rôl i heno fydd i wneud yn siŵr bod digon o gyfle ar gyfer gofyn cwestiynau um, a bod ni yn gorffen am hanner di chwech a bod chi gyd yn cael cario ymlaen efo'ch noson. Um, Sophie, can we end the polling now just to see out of interest how much people know about Summit to See? Felly, ie, yeah, fyddwch chi'n gallu gweld y canlyniadau fanna. Brilliant. Thank you very much, Sophie. So, I'm going to move on now, symud ymlaen rwan. A dwi jyst eisiau croesawu'n siaradwyr ni am y noson. Yn gyntaf, fysa fo'n gret, Sian, os ti'n gallu uh, dod ymlaen ar y camera a deud helo a pwy wyt ti?
Helo, diolch Gwenno, Swetha, Sian, Stacey dwi a fi yw swyddog ddatblygu'r prosiect i'r prosiect o'r mynydd i'r môr. Diolch yn fawr Sian, ac yn ail mae gyda ni siaradwr gwadd am heno Rhys, os y ti'n fodlon dod i ddweud helo? Ie, yeah, hei bawb, um, diolch am, am y croeso. Uh, Rhys Evans dwi, a dwi yn gweithio i RSPB Cymru um, yn yr adran polisi ac eirioli ac yn, yn bennaf yn gweithio yn y maes uh, polisi amaethyddiaeth a polisi bwyd. Ond dwi, dwi hefyd yn ymwneud â'r ffarm deuluol yn Rhyd y Main, gadol gallu, um, lle dyn ni'n cadw defed mynydd Cymraeg yn bennaf ychydig o, o ddefaid uh, syffa croes a, a gwartheg dion Cymreig. Felly, yeah, dyna fi.
Gwych. Diolch yn fawr Rhys. Um, a ie, yeah, dyna'r cwbl gen i. Uh, ni eisiau gwneud y siŵr bod digon o amser i drafod a cwestiynau wedyn. Um, felly, ga i gyflwyno yr agenda am heno. Um, yn gyntaf, ni'n mynd i glywed uh, cyflwyniad byr gan Sian o gwmpas chwarter awr am diweddariad y prosiect. Um, beth sydd wedi digwydd hyd yn un, lle dyn ni rwan, a beth sy'n mynd i ddigwydd nesa. Ni'n mynd i gael sgwrs gan Rhys wedyn. Uh, gobeithio jyst ar ôl chwech, bydd amser ar gyfer cwestiynau a wedyn jyst cyn y diwedd byddwn ni'n sôn am y camau nesaf a digwyddiadau yn y dyfodol y gallwch chi ymuno efo nhw. Um, felly, y peth nesaf i wneud ydy cyflwyno Sian, swyddog datblygu'r prosiect, um, i gychwyn efo ei chyflwyniad hi. Felly, dwi am stopio rhan o'r sgrin i a pasio ymlaen i Sian rwan.
Grêt, diolch yn fawr yy Gwenno. Gobeithio bod yy pawb yn gallu clywed fi. Yym ymddiheuriadau ymlaen llaw os mae ci yn galw yn y cefndir, ci fi Mabon, yy mae fe'n hoff iawn o cymryd rhan yn y sgyrsiau yma, yym ond ymddiheuriadau os mae fe'n torri ar draws. Yy felly, fel mae Gwenno wedi egluro'n barod, Yy dwi'n uh, mynd i cymryd rhyw 15 munud i roi diweddariad i chi am y prosiect uh, ac i roi syniad i chi am be ddysgwyl dros y flwyddyn a ddau nesaf wrth i'r prosiect datblygu. Uh, o'n i cychwyn jyst ychydig bach amdana fi, uh, so Sian ydw i, a dwi'n byw ac yn gweithio yn i'r prosiect uh, ers aws flwyddyn diwetha. Dwi'n byw yn Aberystwyth, reit ar lan y môr, um, ac allech, allech chi ddod i hyd i fi naill ai'n nofio yn y môr, yn gynnar yn y bore, um, neu yn rhedeg ar hwy llwybrau lleol yr arfordir um, efo Mabon sydd yn uh, deud helo yn y cefndir. Uh, cyn i mi ymuno efo'r prosiect, roeddwn i'n gweithio i Menter y Busnes yn tîm Cywain, sef y tîm uh, sydd yn uh, cefnogi a hyrwyddo fusnesau bwyd a diod o Gymru. Uh, ond cyn hyn, roeddwn ni'n byw a gweithio ar Ynys Enlli, fel y warden neu'r rheolwr ynys yn ddibynnu ar uh, pwy fysa chdi'n gofyn. Felly dyma fi ar ein uh, tractor bach glen ar 135 ar ôl cyfarfod ar cwch efo supply gas ni am y geiaf. Um, i hel nhw lan y my- yy lan yr yy ynys. Yy yn fy lo- rôl i yn Enlli yym roeddwn ni'n eitha' amrywiol, yym ond ar y cyfan roeddwn ni'n can- cynnal canolbwyntio ar cynnal a chadw'r adeiladu yna, felly trwsio ffenestri, yy llechi, gosod toiled- toiledau compos newydd. peintio, glanhau ac yn y blaen, neu yn groesawu ymwelwyr i'r llety, uh, neu yn sicrhau bod uh, isadeiledd infrastructure yr ynys yn gweithio. Uh, gan fod popeth yna off-grid, roedd hyn yn cynnwys cynnal system dŵr neu helpu gosod tyrbain gwynt newydd. Ond i fi, rhai o'r adfennau ychwanegol i'r swydd roedd yn rhan fwyaf, um, a rhan fwyaf fatha hapus i fi o'r bywyd yna oedd helpu allan efo'r gweith, gweith ffarm. Felly o'n i'n helpu yn ystod amser wyna, uh, dywsio'r defaid neu hel nhw o'r mynydd, um, neu chroesawu moch newydd i'r caeau tu pellaf. Um, felly, pan, a hefyd o'n i'n helpu efo'r uh, pysgotwyr, tynnu nhw allan o cafn yn yr hyn dumper truck ar ôl i nhw hel uh, cimwch o'r, yr arfordir. Yym, nid yw e'n llu yn perffaith o bell ffordd, ond mae'n un esiampl bach o rywle sydd yn ceisio cael y balans yn iawn rhwng ffermio, pysgota, bioamrywiaeth, diwylliant, treftadaeth a twristiaeth. Ond dyna ddigon amdano fi. Um, mi allai siarad am oriau ac enll, am enllu neu am toiledau compost, ond paid a becso, uh, na i symud ymlaen i siarad bach mwy am y prosiect. Felly, beth yw prosiect o'r mynydd i'r môr? Yr ateb byr yw bod y prosiect yma am helpu i wneud yr ardal yma o Gymru yn well byth i bywyd gwyllt. Uh, ac i wneud hyn, rydym yn edrych ar raddfa tirwedd. Yn, yn ogystal ag hyn, dydyn ni ddim yn stopio ar yr, ar yr arfordir, ond yn ymestyn allan uh, i dystiau'r môr o bae Ceredigion. Beth rydw i'n meddwl o ran graddfa tirwedd? Wel, rydyn ni'n gwybod fod pocedi bach uh, o pethau dda ddim yn digon i wir wneud y wahaniaeth uh, mae'r cenhedlaeth a'r dyfodol angen. Ond rydym hefyd yn gwybod bod nifer fawr o pethau da yn digwydd yn, ar, yn yr ardal. Rydym am dathlu rhain, ond hefyd sbio ar sut allwn ni ymgysylltu rhain at ei gilydd er mwyn creu effaith ar raddfa. Cyn i fi mynd ymhellach um, mewn i hyn, dyma cwpl o ddarnau o wybodaeth am y prosiect. Felly, mae'r prosiect nawr yn cael ei chynnal gan RSPB Cymru, uh, sydd yn berchen a rheoli gwarchodfa Ynys Hir yn canol ardal y prosiect. Mae RSPB Cymru wedi cymryd drosodd o Rewilding Britain, Britain a wnaeth gadael y partneriaeth yn hydref uh, flwyddyn diwetha. Mae nifer o mudiadau arall, uh, gan cynnwys Ymddrydolaeth Bywyd Gwyllt Sir Drefaldwyn, Coed Cadw a Penllyn a'r Sarnau SAC. Um, Mae'r mudiadau yma yn helpu uh, cadarnhau fod y prosiect yn cyflawni ei amcanion ariannu. Uh, gallwch weld rhestr cyflawn o'r mudiadau sydd yn rhan o'r prosiect ar ein wefan, a dwi'n meddwl fod Gwenno wrthi yn rhannu'r link yma i chi nawr uh, yn y chat os ydych chi eisiau sbio yn bellach. Fel rhan o'r cyfnod nesaf, i sefydlu'r partneriaeth i gyflawni prosiect yn y dyfodol, rydym yn gobeithio croesawu partnerion newydd sydd yn cynrychioli ystod eang ffocws y prosiect, yn cynnwys busnes ac economi, cymunedau a'r effaith cymdeithasol, wrth hefyd cydweithio gyda prifysgolion ac ymchwilwyr er mwyn monitro effaith prosiect fel hyn. Mae'r prosiect yn cael ei ariannu gan y rhaglen Endangered Landscapes Programme, neu ELP fel rydym yn gyfeirio atyn nhw. Amcanion ELP yw i adfer prosesau ecolegol naturiol, poblogaethu, rhywogaethu a chynefinoedd ar gyfer dyfodol gwell a mwy cynaliadwy. Uh, Mae'r arwydd o newid oddi wrth naratif o ddirywiad araf a dim colled net neu no net loss i agenda gydwraeth gadarnhaol a chreadigol lle cydnabyddir potensial ein tir a'r moroedd. Ar hyn o bryd, mae ganddyn ni hyd at ddau flynedd o cyllid o'r gronfa yma i ganolbwyntio'n gyfan gwbl ar cyd-ddylunio'r project. Beth ydw i'n meddwl drwy cyd-ddylunio? Wel, rydyn ni'n gweithio eisiau gweithio gyda pobl lleol sydd â diddordeb ddylunio syniadau sy'n briodol i'r ardal yma. Byddai'n siarad mwy am y proses yma mewn eiliad, ond mae'r cefnogaeth ariannol yma at y proses yn eithaf unigryw a rydym yn ddiolchgar iawn i'r arianwyr am parhau i gefnogi'r ddull yma. Felly, dyma fersiwn fer o'r amcanion am y cyfnod yma. Gallwch weld rhain yn llawn ar ein wefan, a hefyd, os ydych chi really eisiau darllen y cais cyfan, os ydych yn cael problemau cysgu. A eto, dwi'n meddwl bod Gwenno yn mynd i rhannu'r link i'r tudalen yma ar y wefan. Uh, fel yr allwch chi gweld, ein prif ffocws yw i ddylunio'r prosiect gyda pobl sydd yn byw a gweithio yn yr ardal, um, sydd yn ymateb i'r materion a cyfleoedd ecolegol ac economaidd penodol i'r ardal. Ar ddiwedd y cyfnod yma byddwn yn bwriadu cael prosiect strategol cyfan i cynnig i cyllidwr, er mwyn galluogi ni i gyflawni'r syniadau yma. Uh, bydd Rhys yn sôn ychydig mwy am yr ochr polisi a sut mae'r uh, pumed amcan yma yn edrych i ymateb i'r newidiadau yn y byd polisi. Yy cyn i mi myn- mynd yn bellach, jyst nodyn bach i atgoffa chi yym i rhannu unrhyw cwestiynau sydd efo chi yn y bocs fel wnaeth Gwenno egluro ar y cychwyn. Yy ma' 'na ddigon o amser ar y diwedd i mynd trwy rhain, yym a dwi'n ymwybodol bod y sleids yn newid yn sydyn, felly yy croeso i chi yy cynnwys cwestiynau. Felly dyma'r ardal rydym yn gweithio fewn yn Canolbarth Cymru. Um, o fewn yr ardal, fel dwi'n siŵr mae'r nifer ohonoch chi'n siŵr o fod yn ymwybodol o, mae gennym ni coedwigoedd glaw Celtaidd, y cors forchno, um, yr ehangiad mwyaf o gors sylfaenol agos naturiol mewn cyd-destun arferol o fewn y Deyrnas Unedig. a ma' hwnna'n anodd i ddeud ar diwedd nos Fercher. Uh, mae gennym ni hefyd y copa fwyaf uchel yn y Canolbarth, uh, Pumlemon, ardal cadwraeth arbennig, Penllyn a'r Sarn, yr Aberdyfi, ac amryw o ffermydd ar y cyfan raddfa fach sy'n ffermio ochr i ochr â natur. Wrth gwrs, mae hyn hefyd o fewn ardal UNESCO Biosphere Dyfi, a mae diwylliant, chwedlau a hanesion a iaith yn chroesi pob cae, codwyn a nant yn yr ardal. Rydym ni efo diddordeb am chwilio sut allwn ni uh, fel prosiect cygysylltu ein hymdrechion a chyflawni mwy na, mwy na rhestr o brosiectau i gyflawni effaith ar sgael, impact at scale, sydd o fydd i bywyd gwyllt a cynaliadwyedd ecologaidd a'r cymuned eu lleol. Be sydd yn cyffroi fi yn personol am y prosiect yw'r potensial sydd efo ni i cydweithio efo ystod eang o tirfeddianwyr a ddefnyddwyr adnoddau naturiol. Nid yw hyn pob tro yn hawdd i wneud, ond i fi mae gweithio ar draws ffiniau um, yw'r lle allwn ni wir weld potensial i greu newid wirioneddol. Yy yn Saesneg dwi'n dweud ma' hyn yn mwy amdan conversation yn hytrach na conservation. So ma' trafod a gwrando yn yn rhan bwysig iawn o'r prosiect. Felly sut yy byddwn ni'n mynd allu i galluogi hyn i ddigwydd? Yym wel hyn yw uh, fatha proses ni um, ar y cychwyn, a mae fe rili really am beth i wneud yn siŵr bod gan pawb y cyfle i cymryd rhan o hon, ynddo fo. Uh, felly, dyma'r uh, dyma proses ni, a dwi'n mynd i just cymryd amser i, i siarad drwy hyn mewn bach mwy o mynylder. Eto, mae'r bocs cwestiynau yna, um, achos dwi'n siŵr fydd allwyth o cwestiynau am hyn. Um, felly, yn gyntaf, mae rhaid i ni uh, cadarnhau pam mae'r prosiect yn bodoli yn y lle cyntaf. O'r trafodaethau rydym wedi cynnal efo nifer fawr iawn o mudiadau a unigolion dros y flynyddoedd diwetha', ac o gweld adroddiadau ddydd Ri sydd wedi cael eu cyhoeddi, mae gennym ni syniad weddol dda o beth yw'r prif materion rydyn ni'n eu gwynebu. Ond rydyn ni hefyd yn dechrau cael syniad o'r potensial sydd heb ei wireddu. er enghraifft, rydym yn gwybod bod uh, rydym yn wynebu dirywiad enfawr mewn bioemrywiaeth, ond rydym hefyd yn clywed bod rhwystredigaeth ynghylch colli rheolaeth adnoddau lleol. Felly, sut y gallwn ni fynd i'r afael â'r mater drwy wireddu'r potensial ar yr un pryd? Y cam nesaf yw i deall ble ydyn ni ar hyn o bryd, beth yw'r cyflwr nawr. Eto, rydyn ni wedi bod yn casglu llawer iawn fawr o hyn, ac mae pethau fel yr datganiad ardal o Cyfoethog Naturiol Cymru yn helpu um, ffurfio hyn hefyd. Ond hefyd, yn uh, fwy diweddar, rydyn ni wedi lansio ein holiadur ar defnydd adnoddau naturiol yn yr ardal. Mae hyn yn mynd i ychwanegu yn fawr iawn at dealltwriaeth ni o'r sefyllfa. Mae gennym ni nifer um, uchel o bobl sy'n byw yn yr ardal lle mae eu bywoliaeth yn ddibynnu ar y tir neu'r môr. Felly mae'n hanfodol i ni clywed ac ymgorffori a gweledigaeth a syniadau nhw. Ar hyn o bryd, dyn ni dal yn gweithio allan y ffordd gorau i gynnal hyn. Um, lle ar-lain o bosib, um, lle i bobl rhannu a trafod syniadau yn y cyfnod yma o cyfyngiadau Covid. Um, ond byddwn yn parhau rhannu a chydweithio ar y wybodaeth yma dros y 12 mis nesaf. Wedyn, uh, pan fyddwn dyma pryd mae pethau'n mynd yn bach mwy diddorol. Um, yn syliedig ar yr hyn rydyn ni wedi glywed hi belled, mae gennym ni weledigaeth ddrafft, ond byddwn yn cynnal gweithdy ar-lein ar diwedd y mis ar y 30 o Medi i holi pobl am hynny. Unwaith y byddwn wedi cytuno ar weledigaeth, byddwn yn ystyried datblygu set eang o feini prawf i helpu i barnu syniadau'r cam nesaf er mwyn sicrhau eu bod nhw yn gallu gweithredu'r weledigaeth. Trwy gydol y broses hon, byddwn yn cael ysbrydoliaeth gan brosiectau eraill sydd eisoes ar waith yn yr ardal, er enghraifft gwaith Mach Maethlon um, neu glyseru fferm sy'n ymwneud â'r cynllun rheoli gynaliadwy ond hefyd yn edrych ymhellach, ymhellach i ffwrdd am ysbrydolaeth, er enghraifft prosiect Tira Môr a'r Pen Llun, neu y uh, prosiect Burren Programme yn Gorllewin Iwerddon, um, sy'n gweithio ochr yn ochr â ffermwyr i dynnu sylw at rôl bwysig iaith uh, cyfoethog a threftadaeth diwylliannol yr ardal. Dyn ni hefyd yn sbio allan i um, Twrci, mae'r llun yn y canol yma yn llun o prosiect yn Twrci uh, mae ELP yn ariannu sydd yn edrych ar um, gwneud yn haws i bobl lleol pysgota a lleihau yr effaith o pysgota ar raddfa mawr sy'n dod mewn i'r ardal. fel y dwedais, byddwn yn gwneud hyn drwy gyfres o weithdai, sgyrsiau gyda pobl un i un, a gwirion fwy eang drwy sesiynau galw heibio. Mae, oh, mae llai ar-lein neu'n bersonol yn dibynnu ar gyfuniadau Covid. Dwi hefyd yn personol eisiau adeiladu rhywfaint ar waith rhagorol y cynulliad o bobl neu'r trafodwn a gyd gynhalodd Elin Jones a Ben Lake gyda'r grŵp lleol gwrthryfel dyffodion, gwrthryfel dyffodiant. a'r defnydd tir a cynhyrchu bwyd yn Ceredigion y flwyddyn yma. Uh, nes i cymryd rhan fel un o'r, un o'r hwylyswyr ac roedd e wir yn, yn anhygol i weld oedd dros, dau, oedd dros 150 o bobl wedi cymryd rhan yn hyn a wedi cael cyfle i trafod yr defnydd o tir a cynhyrchu bwyd yn yr ardal. Uh, gobeithio gallwn ni datblygu a rhai o'r syniadau dath allan o'r proses yna. Unwaith byddwn ni wedi dod i hyd i cytundeb cyffriden, cyffredinol ar yr agwedda hyn, yr ymryd neu'r interventions. Cwestiwn mae pawb yn gofyn i fi yn aml iawn yw, yn rhannol mae hyn yn ddibynnu ar y cam blaenorol dwi newydd egluro, felly trafod y weledigaeth a'r menu prawf prawf. O'n i'n rhoi ychydig o um, yw i, i darparu arolwg hwn i'r tirfeddiannwr i galluogi i ddefnyddio hyn. Mae'n amrywiaeth o ffyrdd er bydd ei busnes, ei uh, natur, ei tir, gyda'n ymddeol hyn i edrych ar effaith gyfunol yr ardal, yr ardal hefyd. Syniad arall yw i archwilio cyfle i ailgyflwyno oysters um, yn, yr, yn y dyfu. Uh, syniad arall sydd wedi dod yw uh, ymgysylltu fusnesau uh, sydd yn wneud efo byd natur uh, drwy llwng uh, Ynys Las a Cletwr a'r a, posibilrwydd o'r, or syniad yna. Felly mae hwn yn just rhai o'r syniadau sydd yn syniad, ond fyddwn ni yn dal ati i casglu mwy o syniadau um, ar ôl i ni prawf, uh, er i ni wedyn cychwyn gweithio drwy'r rhestr yma a ddyblygu nhw'n bellach. Dyw'r brig o fewn pum thema eang, um, ond byddwn edrych yn, uh, eto yn edrych yn rhain yn ystod y gweithdy ar diwedd y mis i holi pobl os ydynt yn gwneud synwyr neu os oes rhai ychwanegol. Felly, gobeithio mae'r uh, picture yma'n ei bach mwy o synwyr. Um, Mae'r bocs uh, llwyd ar y diwedd, y, y bocs cyflawni, um, ar ôl i ni creu uh, rhestr o syniadau a strategaeth efo'r gweledigaeth, fyddwn ni wedyn yn mynd ati i um, fynd am cyllid. A os ydyn ni'n llwyddiannus yn gael y cyllid, wedyn fyddwn ni'n gallu cyflawni'r prosiect. Um, O ran, yy, yn ystod y broses yma, bydd llywodraethu'r prosiect llawn yn cael ei ddatblygu fel rhan o'r broses hon, um, ac ynghyd â'r partneriaid newydd allai fod yn rhan o'r llywodraethu, darparu neu fel cefnogwyr yn unig. Mae'r llywodraethu sydd ar waith ar hyn o bryd yn gyfan gwbl yn canolbwyntio ar sicrhau bod y broses hon yn digwydd. Felly, i grynhoi, uh, dyn ni eisiau uh, chwilio am syniadau da sydd eisiau um, yn cael ei wneud a gweld os allan ni cynyddu'r syniadau yna uh, yn ehangach. Allan ni edrych ar beth sydd ar goll yn yr ardal a sut allan ni uh, llenwi'r gap yna. Um, A dyn ni rili eisiau meddwl am beth fysa dyfodol gwell yn edrych fel, fydd yn gallu gwrthsefyll yn ecolegol ac yn fioamrywiol, fydd hefyd yn cefnogi'r economi a'r cymuned lleol. Felly, sut allwch chi gymryd rhan? Felly, w- fel wnes i egluro yn gynharach, dyn ni wedi lansio'n holiadur ar defnydd adnoddau naturiol yn yr ardal. Mae dros 60 o bobl yn barod wedi cymryd rhan yn hyn, a fyddwn ni'n um, gadael yr holiadur yma yn fyw am cyfnod er mwyn i ni parhau i casglu rhywbodaeth. A tua pob mis neu pob am yna mis fyddai'n ffeindio rhyw ffordd o rhan rhannu'r rhywbodaeth yma nôl i bobl, ella drwy sgwrs um, neu drwy uh, post newyddion ar y wefan, box chat nawr. Um, wedyn mae hefyd uh, gweithdy ar-lein, felly ar diwedd y mis, um, rhwng hanner wedi 5 a 7 yn y nos, uh, fyddwn ni'n cynnal gweithdy, fyddwn ni'n cael um, sesiynau breakout o fewn hynny. Felly dwi eisiau treol dysgu o'r um, er senedd y bobl yna wnaeth cael ei cyn- cynnal yym yn gynharach yn y flwyddyn. Um, felly mae croeso chi ymuno efo ni ar hynny. Uh, eto mae'r link, dwi'n meddwl, yn mynd i fynd mewn i'r uh, blwch uh, chat. Ond hefyd, dwi'n wastad yn hapus i gael sgwrs uh, un i un efo unrhyw un neu os oes rhywun yn ymwneud efo grŵp cymunedol, uh, dwi'n mwy na hapus uh, trefnu i neu sgwrs ar-lein um, yn y cyfamser ond gobeithio uh, gewn ni amser am paned a bara brith um, yn y dyfodol efo'n gilydd. Uh, dwi'n meddwl mae hwnna'n popeth. Uh, diolch yn fawr, Gwyno.
Gwych. Diolch yn fawr iawn, Sian. Um, a mae rhai cwestiynau wedi dod i fewn tra ti wedi bod yn siarad, felly Nawn ni, nawn ni ddod ymlaen i rheina mewn munud. Um, cyn i ni glywed gan Rhys, um, I think, Sophie, it might be time for our second poll. Would you be able to launch that for us? Lle na roi cwpl o eiliadau i chi feddwl am y cwestiwn yma, just cyn i ni symud ymlaen i sgwrs Rhys. A jyst tra dyn ni'n cael yr atebion i'r cwestiwn yma, Rhys, os ti'n gallu bod yn barod i droi dy gamera a microphone ymlaen. Um, I think we can close that poll now, uh, Sophie, and see whether anyone was paying attention at the beginning of the talk. Pali oedd tractor oedd Sian yn eistedd arno fo. Coch. I don't know, oedd yr ateb Rhys, oedd oedd y ti'n canolbwyntio?
Dwi'n meddwl bod dyna'r ateb, ne? Dyna nes i roed yeah. Gred. Thank you very much, Sophie. We can... Oh, mae rhai pobl yn methu gweld y pol, does dim ots. Just uh, eisiau gwybod mae lliw coch oedd tractor Sian oedd ni. OK, dwi'n meddwl gallwn ni symud ymlaen i gael y sgwrs 5 munud gen ti rwan, Rhys, a, a clywed pam bod y prosiect yma o ddiddordeb i ti. Diolch.
Diolch, Gwenno. Um, Ie, yeah, fel nes i sôn gyda Rhys, Rhys dwi'n dwi, dwi gweithio i HPB Cymru, ond hefyd yn ymwneud â'r fferm deuluol yma rhaid ymlaen, felly ie, yeah, mae gen i brofiad o'r maes amaeth a hefyd um, cadwraeth a bywyd gwyllt hefyd. Um, a dwi'n ia, angerddol iawn dros y ddau beth yma, um, amaethyddiaeth a bywyd gwyllt. A mae gennyf ddiddordeb mawr yn y berthynas rhwng y ddau, um, yn wedig sut mae ffordd da ni yn ffarmio a sut da ni'n cynhyrchu bwyd yn effeithio ar fywyd gwyllt a'r ymgylchedd. Um, ond dwi'n grediniol bod y ddau yn mynd law yn llaw. Um, a fel nes i sôn gyna, dwi'n gweithio yn y maes polisi, um, ac o safbwynt datblygiadau polisi amaeth yng Nghymru, dwi'n meddwl fod amseru y prosiect Mynydd i'r Môr yn dda iawn. Um, ond dwi'n gwybod faint mae pawb yn wybod, neu'n cadw fyny efo datblygiadau polisi amaeth yng Nghymru, ond jyst i roi crynodeb byr, um, mae Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd wrthi'n cynllunio polisi amaeth newydd yng Nghymru, un fydd yn disodli'r polisi amaeth cyffredin neu'r cap um, oedd yn bolisi um, o'r Undeb Ewropeaidd. Wan, o ran cyfeiriad, um, mae'n debyg fydd y, fydd y BPS neu'r Basic Payment Scheme neu'r taliad sylfaenol yn diflannu um, a mi fydd yna bolisi newydd yn cael ei gyflwyno un fydd yn cynnwys dau gynllun. Um, dyna di'r bwriad ar hyn o bryd beth bynnag. A wedyn mi fydd y cynllun cyntaf, sef y Sustainable Farming Scheme, um, talu ffermwyr yn bennaf am ddarparu buddiannau amgylcheddol. Um, felly, da ni'n sôn am bethau fel rheoli cynefinoedd neu warchod rhywogaethau bywyd gwyllt, um, rheoli rhywogaethau ymledol, storio carbon, sydd yn, sydd yn beth bwnc cyfoes, bwnc llosg, uh, pwysig iawn, bod mewn pridd, mewn mewndir neu goed, um, gwella ansawdd aer ac ansawdd dŵr, um, cynnyddu nifer peillwyr ar ffarm ag ati, um, a hefyd, efallai rhai o'r elfennau sy'n ymwneud mwy â phobl hefyd, fel mynediad i gymgwlad a gwarchod treftadaeth naturiol a hanesyddol ac ati. A wedyn law yn llaw â hyn, mi fydd yna gynllun arall uh, mwy o cyngorth busnes uh, i wella effeithlonrwydd a chynaladwyedd cynnyrchu bwyd. Felly parhad, falle o'r mesurau sy'n bodoli eisoes fel y Farm Business Grants neu'r Sustainable Production Grants um, sy'n cynnig cymorth ariannol um, i fuddsoddi mewn technoleg, isadeiledd, offer a pheirianwaith, er enghraifft. Felly, dyna'n fras beth sy'n cael ei gynnig a'r, ar cyfeiriad mae polisi yn mynd ar hyn o fyd. A wedyn ni droi'n ôl at y prosiect, um, un o'r pethau sy'n ynghyffroi i i fwyaf ydy'r cyfle, fel na Trian sôn, i weithio fo'n gilydd um, a i siapio, efallai, a gweld sut all polisiau neu gynlluniau'r dyfodol weithio. Um, So, fel mae Sian di crybwyll, o ran y gwaith sy'n cael ei wneud o rhan o'r prosiect yma, does ddim byd wedi cael ei benderfynu eto. Mae yna rhai syniadau wedi dod at y bwrdd, ond so, cychwyn y siwrne ydy hyn. Mae'n gyfle gret i, i gyrff cadwraeth, ffermwyr, awdurdodau lleol, rhanddeiliaid eraill i ddod at ein gilydd i gyd-lynu a, a cyd-atblygu rhaglen waith os liciwch chi. Um, a wedyn felly i osod hyn mewn cyd-destun polisi, os ydy'r Llywodraeth eisiau rhoi mwy o adnoddau ariannol ar gyfer gwaith amgylcheddol, wel, be am ddefnyddio'r prosiect yma i weld pa fuddiannau allwn ni gynnig defnyddio rhai o'r gwersi ella, llwyddiannau neu rhwystrau sy'n dod i'r amlwg yn ystod y prosiect i helpu siapio neu osod sail ar gyfer polisïau a cynlluniau'r dyfodol. A hefyd, mae'n gyfle hefyd i gysylltu â rhai o'r prosiectau sy'n bodoli eisoes uh, yn yr ardal. Dyn un o'r pethau eraill mae um, mae'r Llywodraeth wedi ei grymu ydy bydd yna fwy o arian ar gael yn y dyfodol fel rhan o gynlluniau newid i ffermwyr sy'n gweithio gyda'i gilydd ar lefel y tirlun ehangach, ie, fel y wide landscape. Yn, yn y mar ni, dyma all fod yn un o brif cryfderau y prosiect yma, gweithio yn gel, gyda'n gilydd ar y raddfa ehangach yna i, i, i weld buddiannau i'r amgylchedd, i'r economi a hefyd yr elfen gymdeithasol a'r gymuned wledig hefyd. Um, a un elfen arall dwi'n meddwl sydd fynd i fod yn fwy amlwg mewn cynlluniau dyfodol ydy yym yr awydd gan Llywodraeth i fod ffermwyr yn rhan o'r o'r broses o fonitro, hunan fonitro neu self monitoring o ganlyniadau um, fel rhai fel rhan o'r cynlluniau newydd. So, er enghraifft, cyfnodi planhigion mewn cynefinoedd neu adnabod adar, ac anifeiliaid eraill ar y fferm. So, alla, alla fod hwn yn gyfle i, i brosiect a dechrau o'r, ar, y, ar y gweddau yna hefyd. Felly, dwi'n meddwl bod o'n gyfle i ni weithio fe'n gilydd i paratoi a siapio rhai o polisïau uh, y dyfodol. Um, a wedyn, jyst i gloi, dwi'n dwi jyst yn ofnadwy o falch bod y prosiect wedi ailgydio um, a dwi'n grediniol mai trwy weithio efo'n gilydd ydy'r ffordd ymlaen um, a dwi'n edrych ymlaen uh, yn ofnadwy i weld be ddaw ohoni. Um, lle, dyna ddigon gynnau, ie. Yeah. Ie, yeah, diolch am rando.
Gwych. Diolch yn fawr iawn Rhys. Um, a mae cwpl o gwestiynau yn dod mewn yn y chat ac yn y Q&A fel ti'n siarad. Um, a nhw'n ni edrych mlaen i fynd nôl at rhai o rheina. Um, felly, dwi'n meddwl bod hi'n amser mynd syth mewn i'r Q&A rwan. Um, a dwi jyst eisiau nodi, mae yna rai cwestiynau wedi dod mewn ar e-bost cyn sawl cwestiwn yn, yn y Q&A a'r chat. heno 'ma. Os 'dyn ni ddim yn cael cyfle i ateb eich cwestiwn chi cyn hanner awr 'di chwech, plîs peidiwch â siomi, achos bydden ni yn cyhoeddi'r cwestiynau yna i gyd ar y wefan a ateb nhw a dod yn ôl atoch chi. Ond nawn ni drio mynd trwy gymaint a ni'n gallu uh, heno. Felly, dwi'n meddwl y cwestiwn cyntaf nawn ni fynd at... Um, Mae dau gwestiwn am in, endangered landscapes. Y cwestiwn cyntaf oedd be, be ydy'r Endangered Landscapes Programme, a dwi am lincio ail gwestiwn i hwnna hefyd, ydy'r cais am arian yn yr ail ran o'r prosiect hefyd yn mynd i Endangered Landscapes? Sian, wyt ti eisiau cymryd y cwestiwn yna? Byth.
Diolch. A ymddiheuriadau os oedd yy bach o delay yym rhwng fi'n siarad, so gobeithio fydd e'n iawn cadw fideo fi ar, ond yy os ma' 'na problemau dwi'n siŵr fydd Gwenno'n gallu troi gwyneb fi off, dim problem 'da hynny. Yy felly, beth yw Endangered Landscapes Programme? Wel ma' fe'n yym project, wel yy rhaglen o yym arian sydd yn cael ei yym rhedeg gan Cambridge Conservation Initiative. yym a ma'r pres yn dod o yym Arcadia, sef gronfa yym ddyngarol o'r teulu yy Lisbeth Rousing a Peter Baldwin. Yy felly mae hyn yn pres yym preifat, dydy o ddim yn pres yym yy o'r Llywodraeth ar hyn o bryd. Yym a i ateb yr yy ma'r ma'r rhaglen 'dyn ni'n rhan o yy fel prosiect, ma' 'na prosiectau arall ar draws Ewrop yym yn yn cael eu cynnal.

pobl sydd yn ymwneud efo prosiectau arall yma. Mae prosiect ni o'r Mynydd i'r Môr yn un eitha wahanol, um, yn enwedig nawr bod ni'n cael yr cyfle i um, mynd ati i cyd-ddylunio'r prosiect o'r cychwyn efo pobl. Um, dwi'n meddwl mae hwnna'n reit gyffroes um, uh, sydd yn gret. A wedyn i ateb yr ail rhan o'r cwestiwn, sef um, ydy ni'n mynd i alceisio am y pres yna? Wel, um, ma'r opsiwn yna i ni wneud, ond yym sa i'n siŵr pa mor glir oedd e yn yr yym amcanion wnes i yy dangos ar y sgrîn, ond ma'r yym yy ma'r seithfed am- w sori ma'r seithfed amcan ma' bo'n bach, paid nawr, yr seithfed amcan ynglyn â yym ceisio am y gronfa yym... does dim rhaid i ni ceisio am y pres o Endangered Landscapes Programme, um, sydd yn eitha diddorol uh, bod yr, yr arianwyr yma yn digon uh, hapus a gyfforddus i ariannu'r prosiect yma i cyd-ddylunio, ond ddim efo'r pwyslais o mynd nôl atyn nhw. Felly, um, o bosib, mae yna ma, na, pot o pres gyda nhw allan ni ceisio am, so, ond mae hwnna'n dibynnu yn llwyr really, ar y proses yma o cyd-ddylunio a os ydy'r um, partnerion fydd yn dod allan o'r, or proses yma yn hapus ceisio i nhw fel uh, pot o pres. Gwych, diolch yn fawr iawn Sian, ac os oes cwestiynau eraill yn codi fel mae Sian neu Rhys yn ateb y cwestiynau yma, rhowch nhw yn y chat neu yn y Q&A. Um, na i symud ymlaen i'r cwestiwn nesaf yn sydyn, um, a dwi am, dwi am ddarllen hwn allan. Um, dwi'n deall bod y syniad o ailwylltio diddofi wedi codi amheuon mawr gan ffermwyr ym Mhrydain ac yng Nghymru. Sut mae'r berthynas rhwng ffermwyr lleol a'r prosiect erbyn hyn? A sut ydych chi wedi neu'n bwriadu ymateb i'r amheuon a'r bygythiad yma ym rhai ffermwyr yn ei gweld? Um, ie, dros wedi ti, Sian, a falle bod yn ddiddorol glywed gan Rhys mewn munud hefyd. Ie, yeah, gret, diolch Gwenno. Um, yeah, yn sicr, mae'r uh, syniad o ailwylltio a diddofi uh, wedi codi uh, amheuon mawr uh, o fewn yr byd uh, amaeth gyda ffermwyr. Um, ac really, ar y yr cyfnod nes i cychwyn oedd pethau'n reit, oedd na pryder reit fawr. Um, a pan nes i cychwyn, un o'r pethau pwysicaf i fi oedd mynd allan i gwrando ar beth oedd y pryder o'na, um, a really gwrando i hwnna. Felly, dath yn glir oedd, oedd, oedd hwnna yn uh, bygythiad go iawn. Uh, felly, wnaethon ni fel partneriaeth um, uh, trafod hyn a nath uh, Rewilding Britain penderfynu gadael y prosiect. Um, felly, uh, nid yw Rewilding Britain yn rhan o'r prosiect nawr. Doeddwn nhw chwaith ddim yn rhan o uh, ffurfio'r cais uh, cyllid i'r cyfnod yma. Um, ac ar yr un, mewn ffordd yn ateb yr un cwestiwn, um, trwy'r proses yna, um, rydyn ni wedi cydweithio gyda, mae yna grŵp yn yr ardal o'r enw COPA, uh, mae ma nhw'n grŵp eitha eang, ond maen nhw'n cynnwys ffermwyr hefyd, um, ond wahanol uh, elfennau arall o'r cymuned, a uh, rydyn ni wedi gallu ymgysylltu efo nhw, dyn ni wedi bod yn trafod efo nhw, a wedi rhannu'r er, cais mewn ffurf drafft efo nhw a cael clywed nôl genddyn nhw am beth ti, be, be oedd nhw'n meddwl o'r cais. Um, felly ni'n diolchgar tu hwnt bod um, pobl o fewn COPA a aelodau arall o'r cymuned, um, cymuned amaeth hefyd, dyn ni wedi ymgysylltu efo yn ystod y cyfnod yma o newid y prosiect. Dwi'n yn personol yn ddiolchgar tu hwnt am amser nhw, uh, maen nhw wedi cyfrannu i helpu ni lliwio um, sut all y prosiect uh, bwrw ymlaen. Um, felly dwi'n dwi cael y teimlad bod um, amhenion uh, a'r bygythiad wedi lleihau. Um, uh, dwi'n gwybod dydy pethau ddim, twyd, mae yna dal uh, ffordd i fynd, ond dwi'n meddwl drwy gwrando a rhannu wybodaeth a cynnal mwy o'r sesiynau yma, uh, gobeithio gewn ni cyfle i yym i siarad yn fwy, a gobeithio fydd y pobl yna oedd yn oedd yn poeni. Dwi'n gwybod oedd 'na lot o bobl dal eisiau gweld bywyd gwyllt yn yn llwyddo yn yr ardal a gwella bioamrywiaeth, yym gwella cyfyngu- cyfyngu- cyfyngu- cyfyngunoedd ni. Yym felly, dwi'n gobeithio fydd yna cyfle i ni gydweithio nawr yym yn y dyfodol yn ystod y cyfnod 'ma. Yym so dwi'n reit gyffrous amdano fo. Uh, Rhys, sam os gynnwch chi unrhyw beth yn ychwanegol i hwnna? Ie, yeah, jyst gair am, am y term ailwylltio, dwi'n meddwl. Um, dwi'n meddwl, mae, o'n derm um, sydd yn eitha, beth i, i, i ddweud y gair Saesneg, divisive, um, dwi'n meddwl. Um, ond dwi'n meddwl, lot o'r rheswm am hynny ydy bod o'n golygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Um, so mae gen rhai bobl diffiniadau eitha eithafol o beth i ailwylltio. Wedyn rhai allai chydig bach fwy ceidwadol. Um, achos dwi wedi siarad efo ambell farmwr sydd yn um, poeni am ailwylltio. Ond wedyn, yn yr un un sgwrs, um, maen nhw'n sôn am y gwaith maen nhw wedi gwneud er enghraifft i adfer ffosydd ar y mawndiroedd neu um, ffensio chydig bach o dir i ffwr i adael coed i aildyfu'n naturiol. Wel, i fi mae hwnna um, yn ddisgrifiad mewn un ffordd o ailwylltio. Um, a wedyn, dwi'n meddwl, fel, fel to, safbwynt yr RSBB o ran ailwylltio, di, to, mae, mae o'n jyst yn un ddull o rheolaeth um, cadwraeth. To, dydy o ddim yn um, one size fits all, kind of blanket approach, os ydych chi. Um, to, mae, wir, mae, mae, mi all ailwylltio fod yn fygythiad i rhai o'n rhywogaethau mwyaf iconig ni, y gylfinir a'r cwtiad aer er enghraifft rhai sydd yn adar sydd yn licio nythu ar y ddaear, um, yna mae ag yn ffafrio cynefinoedd fwy agored, yna llys fwy o goedlannau a llystyfiant chydig bach fwy, um, uh, fwy trwchus, os liciwch chi, um, bod yn fygythiad i'r rhain. Ond mewn rhai agweddau eraill, mi fysa chydig bach llai o bori neu gadael i goed dyfu'n naturiol, bod o fydd um, yn, yn amgylcheddol. Felly, ond to, mae hwn yn gyfle, fel o'n i'n sôn eis, uh, gyna, i, i, i ni fel cyrff cadwraeth, i fel ffermwyr, rhanddeiliaid, i ddod at yn gilydd a gweld to, be sy'n gweithio yn, yn, yn lle. Mae o'n mae o'n gorfod fod yn flaenoriaeth um, lleol um, a mae cael mewnbwn y tir byddanwyr lleol sydd yn, sydd yn gwybod ac yn adnabod yr ardal yn, yn bwysig iawn.

ond bod o'n bwysig bod ffermwyr yn ysgrifennu y cynllun amgylcheddol ar gyfer ei ffermydd neu grŵp o ffermydd falle. A'r cwestiwn ydy, oes na gyfle i, i brofi a gwneud hyn o dan y prosiect yma o'r mynydd i'r môr? Falle un i ti gyntaf, Sian?
Sori, oedd Mabon yn yy gweiddi yn y cefndir ar y pryd, alla i taflu e draw i Rhys gynta, sori. Um, ie, yeah, fel nes i sôn gyna, dwi'n dwi, dwi gobeithio y bydd, felly tra'n sôn mwy chydig bach am yr, um, yr amserlen o ran hynny, mae'r ma cyfnod yma rwan ydy, ydy datblygu ag ati, ond o ran ymgymryd ar gwaith, swn i'n meddwl bod hwnna yn nes ymlaen yn sgôp y prosiect ac yn ddibynnol ar, ar mwy o gyllid hefyd, swn i'n swn i'n meddwl. Um, ond yn sicr, o, mae, ia, fel ni'n dweud, un o'r pethau sy'n ynghyffroi fwyaf ydy y cyfle yma i, i weithio hefo'n gilydd, i, i, i gyd-lynu a cyd, cyd um, datblygu cynlluniau amgylcheddol ar ffermydd. Achos dyna ydy, ydy, ydy gobaith Llywodraeth Cymru, lle mae'n obaith uchelgeisiol, ond bod pob un ffarm sydd yn rhan o gynllun amaethyddol cynaladwy y dyfodol yn, yn cael ymweliad gan swyddog prosiect fel cyfelu BBO yn Glastir a, a tir, tir gofal ac ati a bod nhw'n gweithio gyda'n gilydd i wneud hynna. So allith hwn fod yn, um, allwn ni gymryd cam ar y blaen os ydych chi efo'r prosiect yma wrth, wrth, um, wrth, wrth wneud hynny ac yn bod o allan fel ni'n sôn y rhai o'r gwersi ac um, rhai o'r um, uh, pethau allan ni ddysgu allan o'r prosiect i, i, i siapio sut mae hyn actually yn gweithio ar llawr gwlad yn polisi a dyfodol.
Mae hyn yn cysylltu'n dda i gwestiwn arall sydd yn y chat, felly dwi'n ofyn hyn cyn i ti ymateb, Sian. Um, i, I ba raddau fyddwn ni'n gallu dechrau cydweithio ar newid sut ydyn ni'n ffermio yn ystod y dwy flynedd nesaf, neu ydy'r cyfnod yma ti newydd sôn am Sian just am y cynllunio? Felly dwi'n meddwl y cwestiwn yna y balans o cynllunio yn erbyn pryd fe rhywbeth actually'n digwydd a newid.
Ie, yeah, yn sicr. Um, mae gynnu ni cyfnod um, o flwyddyn lan at dau flwyddyn, uh, dau flynedd. Felly, uh, oherwydd Covid, dyn ni ddim eisiau um, rosio mewn i unrhyw beth, dyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod dyn ni'n rhoi'r amser er mwyn cyd-dderlunio go iawn. Um, dwi'n meddwl, ella yn y gorffennol oedd y prosiect wedi gyrru ymlaen efo pethau'n rhy sydyn, felly dyn ni wedi dysgu o hwnna um, a eisiau rhoi'r amser i hynny. Yym, hefyd, fel dwi'n siŵr mae Rhys, wel mae Rhys wedi sôn yn barod a Rhys yn ymwybodol o, mae'r o ran y timescale o lle mae'r yym Llywodraeth arni efo'r polisi newydd, yym, mae rhaid i ni fel prosiect gweithio allan lle dyn ni'n gallu cefnogi hynny yym, a cymryd mantais o, o'r newid mewn ffordd i, i helpu pobl o fewn ffermio ac yn ehangach, um, ond hefyd ddim fatha pre-empt unrhyw beth. Yym tibod, ma' gynnon ni braidd syniad, ma' ma' Reece efo well syniad yym na fi yn sicr, ond ond dydy dydy dim un o ni'n gwybod yn union be fydd yn digwydd. Felly, dan ni angen bod yma'n barod i yym ddatblygu syniadau o hynny. Yym felly, dan ni yn... dydyn ni ddim yn mynd i yym cyflawni unrhyw beth o fewn yr y gronfa yma, y cyfnod yma. Ond o bosib, os mae pethau'n dod ynghyd, cywod, yr gobaith yw bod ni yn cynnal sgwrs ac o fewn sgwrs does dim, um, ella fydd e'n bosib i pobl mynd off um, a deud, well actually, dyn ni eisiau gwneud y prosiect yma i, er enghraifft, y beth sydd wedi cael ei trafod cefnogi ffermwyr i, i cynyddu'r sgiliau yna. Wel, ella fydd yna uh, mudiadau yn barod yn cydweithio yn yr ardal fysa eisiau gwneud hwnna, fysa ni'n gallu cefnogi nhw i wneud hwnna. Um, ond mae'r cyllid sydd efo ni gen i LP hi belled um, yn just am biti uh, canolbwyntio ar y cyd-ddylunio.
Gret, diolch yn fawr, Sian. Uh, dwi'n meddwl bod gen i amser i tua dau gwestiwn arall gobeithio. Um, yr un nesaf sydd wedi dod mewn heno ydy, a fydd cyflwr y gymuned gynhenid a'r Gymraeg, yr iaith Gymraeg, yn cael lle blaen llaw fel rhan o'r prosiect?
Yn sicr. Uh, dwi'n meddwl mae'n hollol hanfodol um, i glywed lleisiau pawb, ond yn sicr o pobl sydd efo'i dwylo yn y pridd a'i dwylo yn y môr, be bynnag ydy o, maen nhw'n wneud um, efo'r adnoddau dyn, uh, naturiol. Uh, mae hwnna'n reit bwysig i ni uh, ddysgu um, wrthyn nhw ac i ni um, gallu rhannu syniadau nhw am gweledigaeth nhw, am, am dyfodol yr ardal. Yym, ond 'dyn ni hefyd yn ymwybodol o wneud yn siŵr bod pobl sydd yn defnyddio'r adnoddau yma yy yn gallu cyfrannu hefyd. Felly, pobl ella sydd yn byw yn yr ardal ond sydd ddim yn berchen tir yy neu hyd yn oed ymwelwyr yym timod ma' 'na rôl i chwarae yym yn yn yr yn profiad nhw o'r o'r adnoddau naturiol hefyd yym felly... ond yn sicr yym i fi ma' fe'n hynod bwysig bod ni'n uh, cymryd um, gweledigaeth y pobl sydd yn byw a gweithio uh, ar y tir a'r môr um, yn elfen hanfodol o'r prosiect.
Gwych, diolch yn fawr iawn. Um, a dwi'n meddwl y cwestiwn nesaf na i fynd at ydy, Pwy a be ydy'r tir fedd- feddianwyr? Yym y- ai yr un pobl ydy'r ffermwyr a'r tir feddianwyr ond yy neu ydyn nhw'n bobl gwahanol? Pwy sy'n disgyn mewn i'r categori yna?
Lucy, ti eisiau cael uh, Go cynta ar hyn. Na i drio ateb hwnna.
Um, mae hwnna'n gwestiwn da ofnadwy, um, a mae'n gwestiwn sy'n codi yn aml mewn trafodaethau polisi hefyd, um, to, pwy sydd yn, um, be ydy diffiniad tir feddianwyr. Um, ynddi, mae ffarmwr yn, yn bendant yn rhan o'r diffiniad yna, um, ond to, mae gen ti, gen ti um, y grwpiau unigolion eraill sy'n disgyn o fewn um, y categori tirfedd anwyr hefyd, sy'n meddwl fel rhai sydd yn ymwneud â coedwigaeth, um, to, ardaloedd trefol, rhai sydd yn, yn, um, uh, yn gwarchod fel parciau ac ardaloedd gwyrdd mewn y llefydd mwy trefol. Um, felly, yndi, mae, mae o'n mae o'n derm sy'n cwmpasu rheina i gyd, ond swn i'n meddwl, twa, yng Nghymru ac yn gyffelyb i'r ardal prosiect yma, twa, yng Nghymru, mae dros 80 y cant o'r wlad yn cael ei, cael ei ffermio mewn rhyw fodd neu gilydd, felly dwi'n meddwl anochel, mae'r mae, mae, mae ffarmwr fydd yr, y prif ddirfeiddianwr, um, a dwi'n meddwl bod bod o'n bod o'n bod fi'n gywir i ddeud yn, yn y rhan o'r prosiect yma mae'r mae mae ffarmio di'r defnydd tir pennaf Yym, ond t'mod dydy hyn yn, 'swn i, yn yn bersonol yn yn ddim yn golygu nad ydy'r gwaith a- a- yym yn yn gyfyngedig i jyst ffermwyr, bod 'na bod 'na fodd i weithio efo tir feddianwyr eraill. A t'mod bod y y tir feddianwyr yn eu i weithio hefo'i gilydd hefyd. So mae yn aml iawn mae coedwigaeth a amaeth yn cael eu cael eu pegynnu fel dau beth hollol wahanol sydd allan ar draul ei gilydd, ond twa, er, mwyn, er mwyn gwarchod a gwella bywyd gwyllt mewn coedwigoedd, yn aml iawn, maen nhw angen rhyw fath o uh, reolaeth hefyd, ac yn aml iawn pori yn, yn fanteisiol. So efallai bod yna bod yna rôl o'r sgôp o fewn y prosiect yma i gysylltu rhai o'n coed coedwigoedd ni hefo ffermwyr sydd yn bodlon tbo, pori gwartheg neu defaid neu stoc o fewn y rhai coedwigoedd yma er mwyn cael yr, uh, yr, yr buddiannau amgylcheddol a bwyd gwyllt sy'n ni'n licio weld.
Ie, yn sicr. A jyst i fatha, ychwanegu ar hwnna hefyd, dyn ni'n... un o'r pethe diddorol a dwi'n meddwl dda am y prosiect yw yr yr y bwriad yw cydweithio ar draws fatha yn bellach na'r ffinioedd y fferm neu'r coedwig neu be' bynnag ydi o. Yym dydy natur ddim yn aros o fewn yy ffin penodol, felly ma' raid i ni cydweithio ar draws yym fatha landscape scale, raddfa yy tirwedd. Yy dyna sy'n bwysig, felly 'dyn ni'n gobeithio tibod mae'r prosiectau um, SMS y ffermwyr, ffermwyr mewn clysteru yn, yn esiampl gwych o sut mae hynny'n gallu creu um, effaith uh, go dda um, i tirwedd. Um, ac i ni hefyd, twyd, mae'r ma, er enghraifft, mae'r uh, partneriaeth pennau uh, sydd yn dod, mae'r tir yn dod lawr at um, yr afon dyfu, felly mae hwnna'n cael effaith positif ar y dyfu sydd yn mynd allan i'r môr. So dyna'r fath o bethau bach, a eto nes i sôn am y prosiect tir a môr a pen llun, Mae ganddyn nhw yy project wych sy' 'di bod yn sbio ar yym yr afon yym Daron, yy sy wrth gwrs yn dod allan yn Aberdaron, yym a o- be oedd be wnaeth yy cyll- cy- fatha cychwyn y trafodaeth oedd yym wnaeth Aberdaron colli ei statws yy blue flag, so bod y traeth yn da i i nofio ac yn y blaen. A oedd hwnna'n mynd i cael effaith negyddol iawn ar yr yym ar yr economi lleol, ar y siopau yn Abadaron. Felly wnaethon nhw mynd ati i sbio ar, wel, beth yw'r problem yma, ac yn anffodus problem o'r yym o'r afon oedd e, o'r o'r yr effaith o yym sut oedd y tir yn cael ei reoli. Felly aethon nhw ati i wneud yym survey ar hyd yr afon a wedyn cyd-weithio gyda'r yym yr yy ffermydd ac yn y blaen oedd yn oedd efo'r afon uh, daron yn mynd drwyddo fo a maen nhw wedi cael yr, yr um, blue flag status nôl ac oedd yr, oedd y ffermwyr yn mwy na hapus twyd newidiadau bach oedd nhw yn rhai manna um, a cydweithio jyst ar draws yr, yr afon yna wedi creu effaith anferth really, i bywyd gwyllt a hefyd i'r economi lleol i Aberdaron gallu um, cael yr blue flag status na'n ôl so jyst fatha un, un esiampl bach dyn ni'n trial dysgu ohono fo.
Gret, diolch Sian. Uh, dwi am drio sgwasio un cwestiwn bach i mewn cyn gorffen, ac os bys ti'n gallu ateb hwn mewn un munud, bys hwnna'n wych. Um, a'r cwestiwn ydy, pam does na ddim cynrychiolaeth gan y rhai sy'n byw a gweithio ar y tir ymysg y partneriaid yr mydiadau na nes di sôn am yn, yn y cyflwyniad? Ti'n gallu taclo hwnna mewn un munud? Un munud, oce, okay, go. Ie, uh, yeah, dydy'r uh, cynrychiolaeth ddim yna eto. Uh, mae gennym ni cynrychiolaeth um, ymdreidolaeth bywyd gwyllt uh, Sir Faldwyn. Uh, mae Coed Cadw yn efo uh, rhai ardal, yn yr, um, rhai, rhai darnau tir yn yr ardal, ac wrth gwrs RSB Cymru. Ond mae hynna'n rhywbeth fydd angen uh, ddatblygu trwy'r cyfnod yma. Uh, felly, mewn ffordd, gwelwch yr partneriaid sy'n bodoli ar hyn o bryd fel um, partnerion sydd jyst yna i wneud yn siŵr bod y proses yn digwydd. Ond wrth i ni ddatblygu'r proses uh, dros yr blwyddyn neu ddau nesaf, gewn ni hyd i partnerion newydd gobeithio fydd eisiau naill llai um, cyflawni rhan o'r prosiect, um, gweithredu arno fo neu'n rhan o'r llywodraethu. Um, so, really, mae fe'n, uh, mae'r drysau'n agored. Uh, felly, os ydych chi eisiau uh, cymryd rhan mewn unrhyw ffordd, uh, mewn unrhyw lefel, um, cysylltwch efo ni. Um, Dyna ni wedi bod yn cychwyn cael sgyrsiau efo uh, nifer fawr iawn o wahanol bobl, ond um, yeah, dwi wastad yma am, am sgwrs.
Gwych, oedd hwnna jyst o dan un munud dwi'n meddwl Sian, diolch yn fawr. Um, a ie, yeah, dyna, dyna gyd o amser sydd efo ni am gwestiynau hen yma. Fel nes i sôn, os ydych ni ddim llwyddo i ddod at eich gwestiwn chi, neu ydych chi'n meddwl am gwestiwn newydd yn y munudau nes yma, danfonwch y mewn a byddwn ni'n rhoi atebion i'r cwestiynau gyd ar y wefan o fewn yr wythnos, wythnosau nesaf. Uh, dwi am basio drosodd yn sydyn i Sian rwan, jyst i sôn am be ydy'r camau nesaf ac atgoffa ni o'r ffyrdd um, mae modd yn mynd o fewn efo'r prosiect. Ie, yeah, Diolch Gwenno. Felly yy fel wnaethon ni egluro ma'r holiadur yn fyw felly os nad ydych chi wedi cwblhau'r holiadur yn barod yy ewch draw rhannwch e yn eang efo'ch ffrindiau yym ni wedi cael wel ma' tri chwarter o pobl sy' wedi cyf- yy cwblhau e hyd hyd yn hyn o'r ardal sydd yn eitha' diddorol yy a ma'r lleill o Gymru yym jyst un un peth diddorol sydd wedi dod allan. A wedyn mae'r gweithdy ar y diwedd y mis, uh, mae hwnna, uh, dwi wedi gweld cwestiwn am beth i'r iaith yn ystod hwnna. Be dyn ni'n mynd i gobeithio wneud, mae gennym ni crew o tua 15 hwylyswyr, mae tua tri chwarter o nhw'n uh, siarad Gymraeg, Um, felly fydd nhw'n uh, cael eu splitio mewn i'r breakout sessions, ond dyn ni'n mynd i gobeithio treulio uh, defnyddio uh, cyfeithi ar y pryd yn ystod yr stafell lle mae pawb efo'i gilydd. Uh, mae Gwenno a fi wrthi yn cydweithio efo uh, cyfieithwyr ar hyn o bryd i wneud yn siŵr bod hwnna'n gallu gweithio. Felly, yr default iaith i, i hwnna fydd Gymraeg, felly os ych chi'n gwrando ar hynny heddiw, fydd o ddim, uh, ddim yn wahanol i chi. Um, ond i'r pobl sydd yn ymuno uh, sydd ddim yn siarad Gymraeg, uh, fyddwn nhw'n gallu uh, gwrando mewn trwy'r cyfieithydd. Uh, felly gobeithio bydd hwnna'n uh, helpu ateb y cwestiwn yna.
Gwych, diolch Sian, a dwi wedi rhannu uh, links ar gyfer yr holiadur a hefyd sut i gofrestru ar gyfer y gweithdy yna yn y chat a bys ni wrth ein bodda yn gweld rhai ohonych chi yn y grwpiau trafod yna lle byddwn ni'n gallu cario ymlaen

Grêt.
Diolch yn fawr Gwenno, diolch yn fawr i chi hefyd Rhys uh, am ymuno a diolch i bawb uh, sydd wedi cymryd rhan heno. Uh, mae wedi bod yn wych. Diolch.